Sirt ma nista' niekol xejn. Kollox sar jweġġagħni u jagħmilli ħruq tas-sonku. Jista' jkun forsi aktar ma nikber aktar ċertu ikel ma jibqax jgħodd għalija?
Iva, is-sistema diġestiva tinbidel aktar ma nikbru u fejn jidħol il-ħruq tas-stonku, iktar ma nikbru iktar hemm ċans li dak li jkun jibda jbati mill-ħruq tas-stonku. Dan il għaliex l-anzjani jkunu fuq ċertu mediċini tal-qalb u tal-pressjoni li jistaw iġalu il-valf tal-li jaqat il-pajp tal-ikel ma l-istonku jillaxka ftit u bekk ikun iktar faċli jkun aħruq ta' stonku. Apparti minn hekk aktar ma nikbru il-ħal iktar jibda jixxotta u dan ukoll jista' jikkawża ħruq ta' stonku.
Il-ħruq ta' stonku jiġi kkawżat l-aktar minn xi ikel illi niklu. Ħafna jsostnu li l-aktar li jħossu dan il-ħruq ta' stonku huwa meta jkunu mindudin. Liema hu l-ikel li l-aktar jikkawża ħruq ta' stonku, u għaliex hu importanti li ma niklux eżatt qabel ma mmorru norqdu?
Hemm ċertu tip ta' ikel bħal pereżempju l-frott taċ-ċitru bħal lumi, larinġ li jżid il-ħruq ta' stonku, It-tadam, l-istess għalhekk huwa importanti li nevitaw affarijiet ta' zlazju ħomor, stuffat u affarijiet li jkun fihom ħafna tadam. Affarijiet li jkun fihom iż-żjut ukoll iżidu l-ħraq ta' stonku, l-istess affarijiet li jkunu xi ftit ċaħmin iktar mis-soltu jżidu l-istonku. Ċertu drinks bħal kafe iżid il-ħruq ta' stonku, l-istess l-alkohol, affarijiet li jkunu spicy. Ġifieri importanti ħafna li min nibgħat il-ħruq ta' stonku kemm jista' jkun jevita dawn l-affarijiet. Meta niġu biex norqdu importanti li nħallu mill-inqas tliet sigħat minn mindu nieklu l-aħħar ħaġa sakemm niġu biex nimteddu. Dan il għaliex kif niġu biex nimteddu, l-aċtu ovvjament ħa jitla' iktar 'il fuq u l-ħruq ta' stonku ħa jkun ħafna għall-agħar u s-sintomi jiggravaw.
Minbarra l-ikel hemm fatturi oħrajn li jwasslu għall-ħruq ta' stonku. Fost dawn insibu l-formazzjoni tal-aċtu, il-piż żejjed u anke tqala. Għaliex il-piż żejjed u tqala jistgħu jwasslu għal ħruq ta' stonku?
Il-piż żejjed li jagħmel iżid il-pressa fuq l-istonku, għalhekk ikun iktar faċli li l-aċtu jitla' 'l fuq u jikkawża s-sintomi tal-ħruq ta' stonku. L-istess it-tqala, x'ovvjament iktar ma nipprogressaw fit-tqala, iktar it-toqol tal-baby jkun qiegħed jiżdied u iktar dan ikun qiegħed jikkawża pressa fuq l-istonku, u jikkawża l-għaxtu biex jitla' 'l fuq u jikkawża s-sintomi.
Insibu mediċini li jistgħu jgħinu biex itaffu l-iskumdità li jġib miegħu l-ħruq ta' stonku. Però wieħed jista' wkoll ibiddel l-istil ta' ħajja tiegħu. Kif diġà semmejna, importanti ħafna li wieħed jevita l-ikel li nafu li jagħmel il-ħruq ta' stonku, innaqsu l-ammont ta' kafè l-ammont ta' soft drinks u l-ammont ta' alkohol, għaliex dan ukoll ħajżid il-ħruq ta' stonku. Min ipejjeb jekk importanti li ma jpejjibx għaliex dan ukoll iżid il-ħruq ta' stonku. Nipprovaw innaqsu ftit mill-pis, ġifieri l-eżerċizzju wkoll ħajjin biex innaqsu il-ħruq ta' stonku. Jekk inkunu ħammorru norqdu, importanti li nużaw iktar minn imħadda waħda biex bekk ma nħallux l-għaxtu li jerġa' jitla' lura lejn il-ħalq u b'hekk dan jikkawża ħruq ta' stonku. Affarijiet oħra li wieħed jista' jagħmel hu li jiekol ftit u spiss, jiġifieri ma niklux kemm jista' jkun ikliet li jkunu kbar ħafna u nippruvaw inqasmu l-ikel b'mod aħjar. Mbagħad hemm ċertu mediċini over the counter li nistgħu nippruvaw għall-aċtu jekk naraw li dawn l-affarijiet mhumiex qed jaħdmu l-problema tibqa' tippersisti u ninnutaw xi sintomi oħrajn li jkunu iktar allarmanti bħal pereżempju nuqqas fil-pis jew ninnutaw li qed ikun hemm affarijiet oħra bħal remettar u dardi li jkun iktar ta' spiss, inkellmu t-tabib jew t-tabiba tagħna biex hemmhekk imbagħad naraw ikun hemm bżonn isiru xi testijiet oħrajn u jekk ikollniex bżonn nieħdu xi trattament ieħor. Tikka aktar dwar saħtek. Studju li sar minn grupp ta' ginekoloġi fl-Istati Uniti sab li hemm rabta bejn id-dipressjoni fil-mezzà età u l-problemi tal-qalb fin-nisa li jkunu għadhom ma għalqux is-70 sena. Dawn ir-riċerkaturi qalu li minkejja li s-soltu wieħed isemmi fatturi oħra li jwasslu għal mard tal-qalb, bħall-obeżità u n-nuqqas ta' eżerċizzju fiżiku, id-dipressjoni spikkat fil-każijiet ta' ċertu nisa li qatt qabel ma esperjenzaw problemi simili. Mill-istudju joħroġ ukoll il-fatt kemm id-dipressjoni qiegħda ssir dejjem aktar komuni. L-appelli huma li meta n-nisa imorru għand il-ġinekologu, tajjeb li wieħed jistaqsi wkoll mistoqsijiet relatati mal-istat mentali u emozzjonali tal-mara. B'hekk, jekk ikun hemm sintomi ta' bidu ta' dipressjoni, il-mara tibda tingħata pariri immedjati ħalli tibdel l-istil ta' ħajja tagħha u b'hekk jiġu evitati riskji akbar. Tikka aktar dwar saħħtek għada.